Awe nos ta bin purba kontestá un pregunta. Kiko a para di e persona sklavisá ku yama Martijn? I nos ta bai usa un wèpsait ku ta bai yuda nos kontestá e pregunta aki. Pero promé ku tur kos laga nos refreská nos memoria ku e historia di Martijn. Laman tabata brutu a bira skur. Hendenan riba e ponchi no sa mas kiko nan tin ku hasi. Nan no por ku e bientu fuerte ku ta bin fo'i norte kina. E ponchi ku ta kargando kuater hende ku a sali for i refot ta struggle mes mes. Pero un piskadó, un katibu ku tabata riba su boto chikitu den haf a wak e situashon, anto mesora el a bai pa yuda e ponchi ku ta tin kuater hende riba dje. Den un akshon rápido, sin pensa dos be, e katibu a mara su boto chikitu na un, laga nos dibi algu asina, na un pilá, anto fir su boto pa yega kaminda e ponche tabata. Anto di un manera inkreíbel el a yega einan, anto hala e ponche bek aden kuater hendenan bida. a keda salbá. Un hende a wak pidi e historia aki anto el a simi e siguiente pregunta, Martijn, despues ku el a hasi e akto eróiko aki, el a haña su libertat? Tin sierto dato ku nos por saka for di e artíkulo di korant i nos ta bin hink'é den e wèpsait aki, i e wèpsait ta nationalarchief.cw. Anto e wèpsait aki mi tin ku bisa bo snan e ta instrumental i hasta indispensabel pa hopi video ku mi ta traha. I e ta bin yuda nos kontestá e pregunta ku nos a kuminsá kuné, Kiko a para di Martin? E promé kos ku bo mester ta un fuente. I den e kaso akí e fuente ta Curaçao su Courant di dies ocho kuarenta i shete. Pero ainda nos falta dos kos hopi importante. E di dos kos ku nos mester ta e nòmber di e héroe di nos historia. Anto esei nos sa E nomber ta Martijn. Awa tin un di tres kos ku nos mester i esaki tambe e korant a menshona. Ken tabata e shon di e katibu? Ando esei ta Willem Paul Chapman. Awo ku nos tin tur informashon ku nos mester, ban wak kon nos tin ke den e wèpsait di Archivo Nacional di Kòrsou. Riba e página di inisio, klik riba Slavenregister. Esaki ta hiba nos kaminda nos por buska den e slavenregister. Aki mi ta yena Martijn. Mesora mi daña mi ku shei no benti kuater resultado. Ban wak kon nos por filtra si nos bai na Eigenaar i aki nos ta skibi Chapman. Esaki ta filtra e lista un tiki mas i awor tin un resultado ku ta kai bou di Willem Paul Chapman. Aki mi por klik i haña informashon adishonal ku Nashonal Argief ta duna nos. Den e kaso aki tin e posibilidat di klik riba un skèn di un dokumentu original i si bo zoom in bo ta mira Martijn su nòmber einan i mas despues su mama su nòmber i aun mas despues bo ta mira e fecha ku el a haña su libertat, Desember Diesocho kuarenta i ocho. Nos ta mira kon den un aña i un luna Martijn ta haña su libertat. Awe pregunta ta ku si ta pa motibu di e akto heroiko el a haña su libertat. Ami ta kere ku si, pasobra si bo mira na desèmber, un luna despues di e insidente, e shon di Martijn Chapman a bai sega gobernador i pidi pa Martijn ku haña su libertat anto einan e proseso di manumishon a kuminsá. Awor kisas bo ta bisa, Mi tin gana di sa kiko a para di Martijn despues ku el a haña su libertat. Esei tambe por via e wèpsait di nationalarchief.cw. Pasobra einan e ta bisa bo ku e fam ku Martijn a haña ora el a haña su libertat tabata p'e nei. Awor un kos mi tin ku bisa.

Tabata testigu, Martijn p'e nei a kasa, Martijn p'e nei a haña yu. I algun dokumento ta mustra su firma. Di e forma ki bo ta mira kuantu kos bo por haña sa ku uso di e wèpsait di Archivo Nacional di Kòrsou. E ta un hèrmèn poderoso. Anto mi tin ku bisa bo, Martijn p'e nei a haña un bida nos dilanti atraves di e wèpsait aki i mi ta kere ainda tin hopi kos pa nos analisá pa wak. Kiko a para di Martin? Anto si mi tin bia ora bo ta hasi investigashon bo ta puntra bo mes bon ta e mesun hende esaki ta? Kiko ta pa strukturanan sosialnan si sierto kambionan anto esaki